Her üç sekundyň birinde näme edýänligimiz, nirdeligimizi bilmeýänligimiz pikir edeliň. Meselem siziň hassahanada bir çagaňyz bolýar we dogtor gaty sagdyn bir çagaňyz boldy diýip gapydan çykyp barýarka, yzyna öwrülip size, Bäbegiňiz her gün hereketsiz, öli ýaly, özüni bilmän ýaşaýanlygyny görersiňiz. Emma şol pursatlarda bolsa onuň aklynda bir topar işler bolup geçýär. Bäbegiňiz bu hadysany ömrüniň üçde bir bölegini şeýtdirip geçirýär. Muny näçün edýänligi hakynda bolsa hiç bir pikirimiz ýok diýýär. Ýagny bul gaty täsin bir zat bolar üçin şeýle dälmi? Ýagny, dogsan ýaşyna çenli ýaşan biri ömrüniň otuz we otuz bäş ýylyny uklap geçirýändir. Bu wideomyzda bir günde näçe sagat ýatmaly? Nädip ýokary hilli uky almaly? Uklaýan wagtymyzda bedenimizde nämeler bolýar? Ýagny, gepiň tümmegi, uka degişli hiç ýerde eşitmedigimiz gaty köp zady öwreneris. Uky diýilýän zat bilşimiz ýaly bütin jandarlaryň ortak paýlaşýan bir aýratynlygydyr. Bütin dünýäde uklamadan ýaşaýan ýeke bir jandar hem ýokdur. Uky diýilýän zadymyz, özümizi daşky dünýä garşy ýapyp, myşsalarymyzyň işjeňliginiň durdurylan, ýöne beýnimiziň we gormon sistemamyzyň soňky derejede işjeň bolýan, bedeniň dynç alýan, özüni bejerýän, esasanam her gün özüni gaýtalaýan bir ýagdaýdyr. Uky wagtyndaky bütin jandarlaryň bolýan hadysalara berýän täsiri gaty azdyr. Ýöne bu aýdanym uky wagtynda hemme ýerimiziň işjeň däl manysyna gelýän däldir. Uky wagtynda bedenimizdäki bejeriş işleri has çalt işleýändir. Ýagny ertire, ýa-da ömrümiz boýunça bedenimize gerek bolan himiki maddalaryň köpüsini uky wagtynda döredýändir. Başga-da bu wagtda biziň ulalmagymyzy artdyrýan, gorag, nerw, myşsa we skelet sistemalarymyzy täze güne taýynlar. Uky wagtynda bedenimizde bir arassaçylyk we beden funksiýalaryna negatiw ýagdaýda täsir etjek birnäçe faktory bedenden uzaklaşdyryp, soňky güne taýynlar. Bu aýdan zatlarym ukynyň ynsanlara we jandarlara näderejede peýdalydygyny açyklaýan açyklamalaryň Birje gider. Jandarlaryň arasynda uky ewolýusiýasyna seredenimizde biri-birini bagly bolman üýtgeýänlerini görýäris. Munuň arkasynda ýatan iň uly sebäp bolsa, ukynyň birnäçe haýwanlarda tapawutly ýagdaýda garşymyza çykmasydyr. Meselem, uly goňur reňkdäki ýaryganat dünýäde iň ukuçyl haýwanlaryň biridir. Günde ýigrimi sagatdan köp ýatýarlar. Emma žirafalar dört sagatdan hem az ýatýarlar. Göçýän guşlar we käbir delfin görnüşleri hepdeläp ýatman bilýärler we bu ukusyzlygy doldurmak ýaly bir uka gerek duýmaýarlar. Ynsanlar haýal, tolkun uky wagtynda has köp ulanmak garmonyny bölüp çykarýandyr. Syçanlar we itler bolsa, ynsanlaryň tersine oýa wagtlary bu garmonlary has köp bölüp çykarýar. Ynsanlar we syçanlar REM uky wagtynda ereksion alarlar. Erkek armadillolarda bolsa, uky wagtyndaky ereksion diňe REM uky wagtynyň daşynda görüler. Ýaňy belläp geçişim ýaly, uky wagtynda bedenimiziň duýgy işleri hem haýallaýandyr. Böwrek, içegeleriň, ýürek we hatda dalagyň hem işjeňligi haýallaýar. Şeýlelik bilen, olar hem dynç alyp bilýändir. Uky wagtynda bu organlar birden haýallaman, ýuwaş-ýuwaşdan haýallaýandyr. Meselem, ýedi sagatlyk ukudan oýanan wagtymyz metabolizmamyz ýedi sagatlap hiç zat iýmänligi sebäpli, Ýani hiç zat siňdirmänligi sebäpli metabolizmamyz on bäş göterim haýallar. Ýöne metabolizmanyň haýallamagyna sebäp bolýan zat diňe uky däldir. Gün içinde nähili stresli bolanymyz, sport bilen meşgullanmagymyz, ondan birnäçe gün näçe sagat uklanlygymyz, iýmitlenişimiz, soňky sapar haçan nahar iýenimiz, uklaýan otagymyzyň gyzgynlygy ýaly başga-da birnäçe zat. Metabolizmamyzyň u kuwwatyndan näderejede haýallajagyna ýa-da haýallap-haýallamajagna uly täsir edýändir. U kuwwatyndaky beýnimizi ünsdermeli bolsak, beýnimiz iç organlarymyzyň tersine, ýagny ýürek, içege, olaryň tersine, Uklaýan wagtymyz has işjeň bolýandyr. Gün içinde hemme berjaýlar eden, bedenimizdäki bütin myşsalary bilip ýa-da bilmän hereketlerine jogapkär bolan beýnimiz, gije bolanynda gaty haýran galdyryjy işeňňirlik görkezip, bedenimizi we aňymyzy arassalar. Uklaýan wagtymyz ulalma gormonlary has köp bölünip çykýanlygy sebäpli, gündizkä garanymyzda uklaýan wagtymyz has köpüni alýas. Beýnimiz uklaýan wagtymyz gün içinde öwrenen zatlarymyzy düzgünleşdirip, ýadymyza salar we ony güýçlendirer. Gündelik durmuşymyzda garşymyza çykjak sesler, yslar, şekiller biziň beýnimizde ýasalýandyr we bular bizi hakyky durmuşa taýynlaýandyr. Bütin ynsanlaryň, esasanam çagalaryň we ýaşlaryň hiç çilek ýa-da biz kemçiliksiz bir görnüşde uklamaklary gerekdir. Eger-de ukymyz bölünse, beden myşsalary bejermekde, ýadymyzy bejermekde, ulalmak we keýp gormonlaryny bölüp çykarýarka gaty kynçylyk çekýändir. Ir turmak ýa-da bölekleýin uklamak gün içinde karar almagymyzy we konsantrasionymyza negatiw täsir edýändir. Uky diýilýän zat aslynda iki bölekden ybaratdyr, olar rem we NREM. NREM uky aýlawy, haýal tolkun ukusy höküminde bilinýän NREM aýlawynda nerw işjeňliligi gitdikçe azalar, metabolik tizligi we beden gyzgyny iň pes derejä geçer. Bu wagtda görülýän düýşleriň diňeje on we ýigrimi göterimi ýatda galýanlygy bilinýär. Bu enrem uky wagty hem üç bölekden ybaratdyr. Birinji bölek, oýa we uky arasyndaky wagt ýeňil uky diýilýär. Bäş, on bäş minut arasynda dowam edýändir. Ukynyň bäş göterimini öz içine alar. Ikinji bölek, ukynyň başlangyjy, daş-töwerek bilen bolan baglanyşyk kesiler, dem alyş we ýürek uruşlary deňlener, beden gyzgynlygy düşer, Ukynyň elli-altmyş göterimini öz içine alar. Üçünji bölek, iň çuň we iň bejergini gowy etýän ukydyr. Gan basynjy düşer, dem almak gaty erbet haýallar, myşsalar rahatlar, myşsalara goýberilen gan mukdary artar, dokumalaryň ösmesi we bejeriş tizligi artar, ulalmak gormony, esasy myşsalara degişli bolanlary, bölünip çykar, ukynyň on bäş-ýigrimi göterimini öz içine alar. Remux hakynda aýdanymyzda bolsa, Remux aýlawy ukymyzyň ýigrimi-ýigrimi bäş göterimini öz içine alýandyr. Remux wagtynda beýnimizdäki nerw işjeňligi, ýagny beýnimiziň işjeňligi has ýokarydyr. Hatda beýnimiziň kökünde, oksipital lob diýlip bilinýän bu ýerde oýa wagtymyzdakydan hem has işjeňdir. Bu işjeňlik mukdary bolsa biziň näýlek düýş görmegimize sebäp bolýandyr. REMU kuwwatynda gaty haýran galdyrjak hadysalar biziň köpeliş organlarymyzdan gelýändir. Her bir REMU kuwwatynda erkek penisinde bir janlanma dörär. Edil bu ýagdaý zenanlarda hem klitoral ulalma diýlip hem bilinýändir. Ýagny bu iki jynsda Rem ukuwagtynda köpelişe taýyn ýagdaýa gelýändir. Erkeklerde bu janlanmany üç ýaşyndaky çagada hem görmek mümkindir. Ýöne gynansak-da, bu ýagdaýyň näme üçin bolýanlygy hakynda anyk bir maglumat, anyk bir barlag ýokdur. Rem ukuwagtynda ýatan bir kişini oýandyrmak gaty kyndyr. Bolýar, oýandyrdyň diýeli. Oýandyran kişi gysga wagtlap myşsalary işjeň bolmanlygy sebäpli seňse ýalak durar. REM ukuwagtynda görlen düýşleriň segsen göterimi ýatda galyp bilýändir. Ýöne biz ynsanlar REM ukuwagtynda oýanyp bilmeýänligimiz üçin bu düýşleri ýatlap bilemzok. Ortaça bir ynsan her gün bäş-ýedi düýş görýändir. REM ukusyny doly alyp bilmedik adam kellesi garyşyk. Şübheji, duýgy ýagdaýlarynda bozulmalar, beýni işjeňligi, haýal, ýatkeşlikde we deňagramlylykda. Bedenindäki immunitet işlerinde ýetersizlik görüler. REM uky wagtynda beýnimize we bedenimize energiýa berilýändir. Şeýlelik bilen, gündizki performansymyzy artdyrmaga tarap düzeltmeler ediler. Beýnimiziň içindäki bölekler biri-birine bagly bolman, beýni işjeňligi artar we düýşler görüler. Gözler çalt-çalt hereket eder. Beden holparar we hereket etmez. Myşsalar tutuşlaýyn öçer. Başga-da gerlin we leptin gormonlary saýasynda bagtlylyk, dokluk ýaly ýagdaýlar düzeldiler. Bedenimize gerek bolan garaňkylykda bölünip çykýan melatonin gormony hem has köp ýagdaýda bölünip çykar. Indi bolsa geleliň uka degişli iň esasy meseleleriň biri günde näçe sagat ýatmaly? Iki müň on dördünji ýylda ýaýlyma berlen, ýedi sagatlyk ukynyň sekiz sagatlyk ukudan hem has ýokarylygyny görkezýän bu makaladan soňra bu tema hakynda gaty köp tartyşmalar döredi. Ukymyz sirkadian we homeostatik ýagdaýlar bilen dolandyrylýar. Bularyň ilkinjisi Ukymyzyň zamanlamasyny ikinjisi bolsa ukymyzyň wagtyny dolandyrar. Sirkadian şol bir wagtyň özünde ýigrimi dört saadyň içinde uka bolan islegimizi bellär. Bu ýagdaýa içki sagadymyz ýa-da biologiki sagadymyz adyny berýäs. Homeostatik uky wagtymyz bolsa oýa wagtymyz toplanan uky basynjyny görkezer. Edil, suw toplandykça suwuň basynjynyň artmasy ýaly, uky toplandykça bolsa ukynyň basynjy artar. Bu sebäpden ukymyz näçe köpelse şonça-da bedenimiz agyrlaşar, gözlerimiz ýapylar, ünsümiz bölüner we fiziologiki we psihologiki üýtgeşmeleri ýaşarys. Gijeler nähili gowy uklaýanlygymyza täsir edýän iň esasy zatlaryň biri bolsa uky geçmişimizdir. Ukyny gysmak ýa-da gijeler ukusuz galyp irdene çenli otursak, ukymyzyň üstüne uky goşar we uky basynjy artar. Bu uky basynjy uklan wagtymyzda azalar. Bu sebäpden ýataga näçe köp uky basynjy bilen girsek, şonça-da köp uklarys. Şeýlelik bilen, uky diýilýän zadyň kanuny näçe köp uky ýitirseňiz, şonça-da uka bolan mätäçligiňiz artar. Eger-de siziň üçin ýedi sagatlyk uky adaty bolsa, ertesi gün bäş sagat uklasaňyz, mundan galan iki sagat, ondan soňraky gün dokuz sagat edip almagyňyz gerekdir. Şeýlelik bilen, uka bolan berigiňiz doly we dogry matematiki hasaplama bolmasa-da, hakykata ýakyn netijeleri berýändir. UK bolan mätäçligimiz ýaşa baglylykda hem üýtgändir, meselem, ýaşlara garanyňda garrylar has az uklaýandyr. Bu uky mätäçligi kişiden kişä üýtgäp bilýänligi sebäpli, belli bir maslahat bermeli bolsak, onda geçirilen gözlegleriň hemmesini ortak bir netije çykarmaly bolsak, ýedi we dokuz sagat arasyndaky uky, gowy uky diýip hasap edip bolar. Bu ýedi-dokuz sagatlyk uky biziň uka bolan mätäçligimize degişli netije berip bilýär. One more time for a Starship liftoff. Geliň indi bolsa, ondan nola çenli sanap, ýokary hilli uky raketamyzy uçuralyň. Nädip? Ýokary hilli uky üçin her gün şol bir sagatda ýatyp, şol bir sagatda oýanmaly. Muny altybazaram etmegimiz gerek. Ýatýan otagymyzda ekeran bolmaly-da. Penjireleri ýapmagymyz gerek we otagy sergin tutmagymyz gerekdir. Görşümiz ýaly, bu zatlary aýdan wagtym, ýagny edilmejek zat ýalak däl bolup görünse-de, bu zatlary etmek hakykatdan hem gaty kyndyr. Geliň indi bolsa, Ýokary hilli ukymyzy artdyrýan bu raketany uçurmak üçin ondan nola çeli sanalyň. On. Uklamadan on sagat öň kofeinli içgileri içmäň. Üç. Uklamadan üç sagat öň nahar iýmäň. Iki. Uklamadan iki sagat öň işlemegiňi bes et. Bir. Uklamadan bir sagat öň ekranlary öçür. Nol. Bu san bolsa, irden bizi oýandyrýan budilnigi öçürip täzeden uka gitmek sanymyzdyr. Ýagny ol budilnigi öçürip täzeden uka gitmäň. Başaryp bilseňiz hiç ýylak ýalyda budilnik hem guramaň. Şu taýda bu wideonyň temasyny ýazýan wagtym şeýle bir zat aklyma geldi. Orta mekdepleriň dersleri näme üçin sekiz otuzda başlaýar? Ýa-da ýedi otuzda başlanok, ýa-da on otuzda zatda başlanok. Näme üçin? Munuň bir açyklamasy bar. Şu wagt dünýäde käbir ýurtlarda okuw irden ýedi otuzda başlaýandyr. Ýöne hakykatdan hem bu çagalaryň daň bilen okuwda näme işi bar? Amerikan Birleşen Ştatlarynda geçirilen barlaglaryň birinde okuwlaryň başlaýan sagadyny bir sagat yza süýşürip, okuwçylaryň synaglaryndaky alýan bahalaryny gördüler. Ir gelinen wagtynda okuwçylaryň alýan bahalary bir müň iki ýüz segsen sekiz baldy. Bir sagat giç başlan okuwçylaryň bolsa synag bahalary bir müň bäş ýüze ýetdi we bu okuwçylar dünýäniň ýokary uniwersitetlerinde ýer aldylar we belki-de ol bir sagatjyk bolup görünýän ol uky olaryň ömrüni üýtgedip biler. Gözlerimi ýum, bu gün sesiň.